Kontent dizaýn we marketing ugrundan özi köpden bäri tejribesi bar. Häzirki wagtda-da frilans işinde işleýär. Ondan başgarinam bizde öň ýol biletde birki gezek dizaýn temasyna UI-UX temasynda kurslar beripdi. Bu gezekde görşüňiz ýaly kontent dizaýn we marketing kursy barada tanyşdyrar. Soragyňyz zadyňyz bolsa arkaýyn sorap bilersiňiz. Ine Muhammet geldi men saňa sözi goýýan. Dowam ediber. Alwone Salam Hada. Alwone men hazir kontent dizaýner Indoneziýada Manajyda i şol barada okaýan. Uza näçe dört bäş ýyldan bäri grafik dizaýn bilen meşgullanýan. Hatta Ýakyn ýaňky soňky ýyllarda kontent dizaýn has içgin öňümi gyzykdyrdy. Munda häzirki işleýän ugrumam, frilans edýän ugrumam şol ugurda. Indi asyl kursy näme üçin açaýyn diýdim. Şu kontent dizaýn, marketing kursy belli bir häzirki ýagdaýda Türkmenistanda meň üçin, meň pikirimçe täze ugurlaryň birida. Şol sebäpden indi Compel Design marketing gurt näme? Häzirki wagtyň iň ýakyn wagtda ösýän trendleriniň biri diýip aýdylýar da, indi kesgitleme däl, asyl şeýle düşündirjek bolsun. Indi belli bir ýagdaýda kontent dizaýnerler ýa-da kontent SMM social media marketing diýýärler da, belli bir ýagdaýda şol bölegi bolup gidýär. Ýöne social media marketing gursuň içinde bolar hökman. I meň pikirimçe görä ýaňky Kontent dizaýner ýa kontent marketing diňe bir adamyň öz bir sahypasy bolman, sosial mediada adamyň diňe sahypasy bolman, beýle bir bizneslere-de kömek edip bolýar-da. Sebäbi kontent marketing häzirki ýagdaýda gaty güýçli zat. Günde görýän ýaňky TikTok diýýän atlaryň hem belli bir ýagdaýda kontent marketingiň bir bölegi. Ýöne asyl ol ýaňky personal brendiňe degişli däl. Ýöne meselem siz eger kontent marketing öwrenseňiz, bizneslere-de kömek edibilýäňiz, frilensere bolup hem işläp bilýäňiz. Indi o zatlaram öwreneriz. So, soňrak belläp geçjek. Asyl kontent dizaýn diýen indi belli bir ýaşuly köp kişi pikir edýän naprmer diňe ýat instagramdaky postlar ýa bolmasa öň öňki ýagdaýda bloglar moddy häzirem gowy bloglar bar ýöne türkmen dilinde az şoň üçin üstünde bilim işläp atýarys öz toparlarymyz bilen ýaňky gysgaça blog açyp goýýas ol indi kontent dizaýn islendik formatda bolup bilýärde surat bolsun naprmer instagram tekst blog ýa linkedin bolup biler wideo nakylyna youtube ýa-da podkast naprimer meň öz podkastym bar iňlisçe ýa türkmençe muny gysgaça köp kişi bilýändir i şoň üsti bilen hem gazanç etmegi döreden ugurda şoň üçin hem ýaňky biziň türkmenistandaky ýaşlara-da öwretmäge has Ösýän oglanlaň biri gowy görnüp galýar. Indi kurs barada soraglar çykdy. Ýaňky Google Form bardy, şonda-da belläp geçipdirler. Kursuň dowamlygy, birinji tapgyry, her tapgyr alty hepde, her hepde iki sapakdan bolar. Sapagyň dowamlygy bir sagat, bir ýarym sagat. Indi ol zadistlere, şoňa bagly, ýaňky näme bolup geçene bagly. Sapaklaryň formasy hem, men asyl özüm Canvas teoriýany halamok. Praktika bilen öwretjek bolýan. Şonuň üçinem praktikanyň sany has köp bolar. Bärde edil her hepde bir teoriýa, bir sapak bolsa-da, teoriýanam näçe iri bir sorap bolsa, praktika geçesim gelýär. Indi kurs tölegini juda köp sorapdyrlar. Biz kurs iki tapgydan ybarat. Kursuň birinji tapgyryny mugt bolar, ikinji tapgyram tölegli. Soňky sorag, haýsy ýagdaýda okuwçy çel çykady alýar? Indi ýol boýa çel çykady berýär. Olam ýaňky soňky kursuň soňky sapagynda her okuwçy prezentasiýada öz sahypasyny sosial media dürli sahypalary görkezerler i şol wagtda naprimer kursuň dowamynda biz özümiz hemme ederis ýaňky instagram bolsun ýa linkedin bolsun saýlaýaňyz şol belli bir sosial media sahypanyň dowamynda üç ýüz elli sany follow bilen geçseňiz köplenç okuwçylara berilýärdi sertifikat. Belli bir derejede, ýaňky ekzameni alyp bolanok. Şonuň üçin şol belli bir derejä ýeten okuwçylara sertifikat berilýär. Indi kursuň dowamynda ine şu birinji tapgyr näme öwrenýäs? Kursa giriş bar, teoriýa terminleri göreris, naprimer sag tarapynda görýänsiňiz näme barada. I ondan soň audience hashtag research bolar, i social media strategies. Ol aslynda näme? Hashtag ullanýan hashtagleri ýa audience bolsa belli bir ýaňky tapjak Auditoriýamyzy nji nädip tapmaly, nädip öwrenmeli? Brendiň, personal brendiň bolan olar has hem ýaňky islendik sahypanyň öňki öňem eşidendiň logotip ýa belli bir brendiň bölegi bolsa-da, brendiň özi ondan ol gaty uly zat-da. Şonuň üçin onam belläp geçer, nädip etmeli, näme etmeli i. Ondan soň social media platforms, sosial media sertleri, naprimýr, LinkedIn, Instagram, imo, YouTube, Facebook, websaýt, Nide näme işleýär? Hemme zady öwrener. Is social media analytics. Indi belli bir ýagdaýda sosial mediaň özem azajyk sanly işlemeýän ýerleri bar. Ýöne asyl kyn ýa gorkunç zat däl, ol prosta kim haýsy haýsy auditoriýa nämäni gowy görýär, näme köp goýsaň has gowy öz sahypaň üçin gowy bolar diýen pikir barda, şony öwrenmek üçin aslynda edilýän zat ol ýaryp eliňe sanalyp ýa bolmasa Kalkulýator işiňe las däl. I content creation process ol nädip content edýär naprmer. Instagram üçin nägile youtube üçin nägile ýagty näme nämeler uly haýsy guraly ulanýas we şoňa meýesser baglylykdan belläp geçýär. Görýän saň alty tema bar alty temanyň hersi teoriýa i praktika bolar. Indi ikinji tapgyr nägile ikinji tapgyr has içine düýp düýpleýin girýär tema. Figma ýa-da Adobe Illustrator nädip ulanmaly? Birinji tapgyrda Figma bolar, ýöne edil diýip ulanmarys-da, naprimer, nädip çalt işlemeli, ýa-ki dizaýn sistemi bar zatlar, olara ulanarys. Storytelling gaty güýçli zat, belli bir ýagdaýda islendik kontenti berilýän zady storytellingiňden goşsaň has hem gyzykly edýär-de, şonam öwrenilmeli. Gaty wajyp. Kopiraýtyň birinji tapgyrda belläp geçer. Kopiraýtyň asyl tekst ýazmagyň görnüşleri-de. Tekst ýazmaly ýer diňe blog däl ýaly. Islendik ýaňky internetde kontent, podkast bolsun, ýaňky wideo bolsun, lýuboý ýerde tekst ýazmaly. Şo tekstleri nädip ýazmaly, eý nädip şo adamlary getirmeli, gyzyklandyrmaly. Sebäbi häzirki ýagdaýda ynha türkmen türkmençe kontent etjek bolsaňyz gaty az kontentiň sany. Sebäbi, bilemok nämeden, ýöne belli bir problema bar. Şoň üçinem şony döretmek üçin kopiraýtingi alyp öwreneris. Bärde full kurs bolany üçin men doly kopiraýtingi, ýagny türkmençä özüm terjime edip, belli bir kurs ýalatýarys. Ýagny şonuň, şonam hödürlär. I product lead content optimation bolanda, mes naprmer, öz sahypaňyzda, meselem, siz häzir başga bir ýerde işleýän bolsaňyz, kontent. zatdan dizaýnerden başga görmek belli bir öz işiňe bagly bolsa şoňa kän wagt kontent dizaýnere kän wagtyňy sarp etmeli ýaly nädip şony çalt kontent nädip çalt edip bolýar nädip adam öser ýalak çalt adamlary getirer ýalak edip bolýan ýollary barda awtomatizasiýa diýilýär orsça şonda dörs smm strategiýa bolýar.

Hä, ýaňky Pýotr barada oja Kadyr aga bellek geçdi. Menem aýtdym ýaňy özüm barada. Men ýaňky kyrk, kyrkdan köp, paçti elli se biznes ýala dürli industriýada biznesde işledim. I şonuň köpüsem ýaňky kontent dizaýner boldy-da hasam ýakyn, ýakyn bir iki, iki ýyllykda has köp. I bäş döwletde ýöne bil asyl şeýle goýaýyn diýdim. Indi Asyl meselä gaýdyp gelsek, dizaýner Pikantent dizaýn marketi gurduryşy barada, ondan daşary BIM Story-da beýläk geçipdik öýdýän, ýa Fioretta goýlanda, kontent dizaýn gutaransoň nämeler edip bolar? Indi. Kardinal bilen gürleşdik. Şu ýokarda oturanlara, naprimer, işi direktor bolsa, stažirowka edip bilerler, ýol bilet bilen. Nähili ýagdaýda Belwederde kontent kreator bolarsyňyz, naprimer, ýol berdiň, dürli sosial medialar üçin kontent döretmeli diýeli, meselem, bilýäňiz, Instagramda bolsaňyz ýa-da LinkedIn-de kontent döredilýär i adamlar çütdäp bolýar-da. A tak şeýle seretseňiz asyr meger diýeli belli bir türkmen sahypalary bar. Ýagny ýedi müňläp, sekiz müňläp adamlary bar. Ýöne goýýan zatlary hiç kime dahyly ýok-da, belli bir ugry ýok. Şonuň üçin hem şony öwrenmek üçin ýa-da belli bir sahypa döretmek üçin, belli bir brend döretmek üçin internetde asyl kontent kontent döredýän baýat döretmek üçin adamlar paýlaşmak üçin belli ugry saýlamaly şonam has içgin öwrenmek üçin men fikrimçe ýol berip gaty gowy ýermikä diýen başlamagyna i ondan başgada ondan daşary ha frillanser projektler bar diýip aýdypdylar proýektler indi ol geljekdäki geljekde planlaşdyrýan zat dälmi kadyr aga aba Hawa, indi şol ýaňky gowy öz ýat kazandy zady gowy içgin gyzyklanyp öwrenjekler. Meselem, işläp bilerler-dä ýolbers bilen. Meň pikirimçe gaty gowy ýermi, gowy ýermikä diýýän. Asyl has özüňiz höwesli bolsaňyz, başlamana gowy ýer-dä, fundament bolar ýaly. Aha. Şular ýaly, bular ýaly. Mysal üçin, şu wagt indi ýetjek bolýan zadymyz öňümizdäki günlerde, mysal üçin, öň nägile kursa gelýärdiler, kursy okaýardylar, soň gitýärdiler, ýene okuwçylarymyz boşda galýardy. Biziň indi edesimiz gelýän zat, biziň kursumyzda okasunlar, ondan soňam biziň özümizde praktika edip bilsinler, ýagny belli bir tutorlarymyzyň göz astynda team-lead bolarlar, projekt diýip bolarlar. Şolaryň el astynda, ýagny praktika, ýagny internship bilerler. Olar nähili ýagdaýda bolup biler? Biziň öz proýektlerimiz bolup biler, Ýolüleziň öz proýektleri ýa-da daşyndan bir proýekt alyp, şolaryň üstünde-de tejribe gazanyp bilersiňiz. Eger siz dowamly üstünlikli ýagdaýda wagt-wagtyna işleri ýerine ýetiren ýagdaýyňyzda biziň geljekde frilans işlerinem tapyp berjek bolýarys öz okuwçylarymyza. Okan ugurlaryndan pul işläp biler ýaly mümkinçilik döretjek bolýar. Nesip bolsa bu zatlaryň üstünde işleýäs. Geljekde hasam giňişleýin we doly manyda düşündirip bileris diýip pikir etýän. Ýaňky aýdyşy ýaly Muhammet gelneňem hem okuw döwründen hem okuwdan soňam ýaňky şoňa görä taýynlanyňda şoňa görä okaň ýagny ýöne bir ugry öwrenmek däl öwrenen zadyňyzy göni netijede görmek üçin netije fokus ediň-de, ýagny bir zatlary öwreniň, şonam göni praktika geçiriň. Şonuň üçinem şu Hommetgel tutorymyz gowy oýlap tapypdyr, ýagny göni size kursuň dowamynda bir hasap açmaly diýýär, şo hasabyňam sertifikady almak üçin üç ýüz elli sany follower bolmaly diýýär. Ýöne belki şu diňleýjilerimizem sorap bilerler, Hommetgel üç ýüz elli follower fake akkauntdan Çöpleseler, olary gözegçilik edip bilýäsmi, ýagny kontrol bilýäsmi? Hawa, ol problema däl. Häzirki ýagdaýda gaty internetde gurallar köp. Belli bir sahypa ad berýäň welin, ony çykaryp berýär kimlerdir. Şunça feýkler bar, şunça aktiw akkauntlar bar, ýöne otarylar hakyky adamlar ýazyp oturyp. Şolam gowy elden geçiren zat. I. Beýleki adam ýaňky ýolberdiň kömegi muk aýdýan. Sebäbi ýaňky napylmär. Meniň döwrümde diýseň garry adam ýaly kop eşidilen ýöne mesele indi üç ýyl dört ýyl mundan öň ýaňy başlan wagtam syrlanyş zatda kömek edýän ýokduk-da indi düşünýänok ýolbert öwrelip ondan pas beräýjekki kömek edäýjek meselem stažirowkada ýokdy-da ondan özüň öwrenip zady internede girip tapýadyň indi häzirki wagtda gowy ýagdaý muk aýdýan meniň üçinem öwrenmäne-de iş asyl kontent dizaýn marketing özüň gowy trend. Ösýän trend da naprimýer Türkmenistanda ýaňy ýakyn bilemok indi men görýän käbir sahypalar gaty gowy ýöredilýär. A käbir sahypalar uje eýlen beýlen da şoň üçin şony gowy edip ösdürmek üçinem marketingi marketingde öwrenjeklerem dizaýn öwrenjeklerem has gowy ýaňky mümkinçilik. Hawa, esasan hem kiçi, orta biznesler üçin iň aktual sosial media hasaplaryna, Instagram ýaly hasaplara gowy ulanýarlar-da. Edil daşary ýurtlarda biziň ýurdumyzda-da gün-günden ösüp barýar şu Instagram hasabyndan bolsun, LinkedIn hasabyndan bolsun, her hili sosial ulgamlarda has aktiw üns berilýär-de. Şoňa Bärde-de esasy roly, ýaňky kontent dizaýn, esasy orny tutýar. Mysal üçin, adamlar girýärler-de, ilki başda dizaýnyna seretýärler-de. Girýän hasaplarynyň dizaýnyna seretýärler. Şo zady berip bilmek meň üçin möhümmikä diýip pikir etýän. Her kim gowy zatlary edip bilýän bolup biler, ýöne edip bilýän zadyňy görkezip bilmegem bir başga bir talant, başga bir sungat gazetdir ekendini. Hawa, edileri.
LinkedIn-de köp jedel etdik-dä. Meselem, kontentyň nähili gowy bolaýsa, ynsan diýip, gowy adamlaryň gowy gözüne görünmese, adamlar şony düşünjegem bolmaýar diýýär-dä, görjegem bolmaýar diýýär. Hawa. Başga ýerde-de, meselem, sen belli bir ýerde sen özüňi prezentasiýa edip bilmeli-dä. Meselem, berýän Indiki value diýilýär-dä, berýän gymmatlygyň, adama kömek etmelidir, naprimer, diýeri bilemok, eger sen trener bolsaň, naprimer, diýerli sport zal bizde trend edýän şu wagt, Türkmenistanda, meselem, sport zalynda trener bolsaň, maşklary görkezmeli, näme iýmeli, näme etmeli, şol gaty ýaňky adamlara gymmatlygy bar-da, öwrenip bilýän bir zat, Instagrama girip ýöne oturyp. aňy giden adamlara gaçak swap edip duran bolup ýaly öwrenýärler bir zatlar görüp şu asyl kontent marketing asyl zarobka diýen ondan ýaňky aýtym ýalam kiçi kiçi biznesler şony ulanýar näme üçin sebäbi marketinge köp pul çykanok meselem bir adam aýdýar bir adamy ofise getirýär töleýär i şol adam işleýär kontent dizaýnda edýär kontent ýasaýar i goýýar ondan başga näme kän bir zat ýok. Dogry Belgradada ýaňkyýalak Facebook Ad diýip ulanýarlar. Ýöne asyl kontentiň gowy bolsa meň pikirimçe Facebook reklama gerek däl. Tölemek gerek däl dä. Lişni tölemeli däl. Şo şo ýagdaý hem bar. Şo ýagdaý hem has güýçli bolany üçin çumak trend şol. Aha.
Sebäbi häzirki döwürde adamyň ünsüni çekmek kynlaşdy. Mysal üçin adam bir adam bäş ýüz adam follow etýän bolsa Günde näçe kontent öňüne gelýärda. Soň mysal üçin şeýle geçirip gitýär, geçirip gitýär, göz öňünden geçip gitýär. Ana ünsüni çekip bilenokda. Sebäbi şol bir kontentler, şol bir dizaýnlar bolany üçin sebäbi taýyn ýerlerden alynýar welin şo şo bir zatlar ýaly görünýär. Gözüne üýtgeşik zat görünse sada durýarda ony şony görýärde kontenti dizaýny owadan bolsa durýardam görýär. Hasam bu türkmençe bolsa hasam ünsüni çekýär. Sebäbi Ýaňky aýdyşym ýaly, türkmen kontentlary indi-indi köpelip başlady-da, öňler az-azdy, indi-indi köpelip başlady we türkmençe üýtgeşik kontentleriň döremegi adamyň, hasam türkmenlerimiziň ünsüni çekýär. Şonuň üçin kiçi biznesler muny mundan soň has köp ulanar diýip pikir etýän. Youtube daşlar ya sonra gelipdir. Salam, näme öwredýäňiz? Programmirlemeni diýä. Ýok, programmirlemede kontent dizaýn we marketing barada. Instagramda we beýleki sosial ulgamlarda görýän kontentleriňizi ýasamagy öwretýär sizde kursumyzda. Soň Muhammet geldi, şular ýaly soragym bardy. Häzir formy doldurmalyda. Rugsat ýazylmagy üçin şu formy dolduranlaryň sany näçe töwerekden?
Şu düýnki ýagdaýda kyrk üç aýdýan. Hawa, kyrk üç sany okuwçy. Mhm. Düýn email ugradypdym-da gatnaşjaklara. Webinary barada. Şo ýagdaýda kyrk üç okuwçydy. Başga ýene bir sorag bardy, beýläk geçipdirler, bir-iki sany adam ýa kompýuter, kompýuter ýok wagty diýýär, şonda sapaga girip bolýarmy diýýär-de. Men indi şeýle aýdaýyn, kompýutersiz asyl dahly ýok sapak okanyňda, kursy geçeniň. Belli bir ýagdaýda size kömegi bolmaz, sebäbi belli bir aly praktikada öwrenýär. Nätdi kitap alyp, teoriýany alyp, Ýöne diýip okasaňam, meselem, şu ýazda kitap bolmasa-da, men näçe sany, näçe sapak aýtsaňam, siz şony özüňiz teoriýada öwrenmeseňiz, öwren, praktikada öwrenmeseňiz, öwrenmeýäňiz-de, özüňize bilim siňmeýär. Şonuň üçin meniň maslahatym, eger kompýuter bolmasa, tapjak boluň, gatnaşjak bolsaňyz. programma barada sorapdyrlar. Birinji tapgyr üçin köp ýagdaýda Figma we Illustrator ulanarys. Figma mugt programma, ony alyp bilýän internetden. A Illustratoram BDR-de tapdyrýan. Eger tapmasaňyz soň ýazyp bilersiňiz, onam gruppada paýlaşarys. BLR-de gerek adamlar üçin ýol tapyp bolar. Ýöne asyl Figma ulansagam bolýar. Ol ilçiler mesele çykmaz ol ýerde. Başga ha öňki pursadyda belli bir ýagdaý boldy napermer näçe diýe elli altmyş adam ýygylyp on sanysy geldi gelmedi belli zadada responsibility stressimiz solmadyda indi şu kursa napermer bir iki sada okarys Ýöne sen görersi aktiwnosti görä meselen zatdyr google forumda belläp geçipdik öýdýän köp hemme kişi ýazypdyr düşündik diýip belgädede okuwçylar sapra gatnaşmadyk ýada sebäpsiz gelmän ýa sapak geçiren bolsa bu diýmek okuwçy ýa gyzyklanokda tema ýaňky asyl kurs bilen şol ýagdaýdan öz ýaňky ünsümizi belli bir gyzyklanýan okuwçylara has köpräk berip şolardan has köpräk netije almak has amatly bukadýýan meniň pikirimçe.
Hawa. Menem ýatlaýyn. Şo sorapdyrlarda. Men doldurmadym welin näme etmeli aýtsaňyz diýip şo wagt ýutubda çatda men link goýdum. Şo linke girip linke giren ýagdaýyňyzda birinji ýokarda duran kontent dizaýn marketing diýip forum durandyr. Şo foruma girip dolduryp bilýäňiz. Ondan soň ikinji duranam Telegram kanaly bardyr. Şo Telegram kanala girip bilersiňiz. Şo taýda sapaklaryn linkleri, Zoom linki şo taýda paýlaşlar. Ýa Muhammet Geldiň aýdyşyna goşulýan, mysal üçin, köp adam ýazylyp bilinýä, mugt bolany üçin, ýöne hemme kime gerek zat dälde. Hakykatdanam meň özümem gatnaşjak, meň özümem öwrenesim gelýä, öz ýalňyşlyklarymy düzeldesim gelýä. Ýöne buny dowamly öwrenmesek, Ýa bir manysy ýok da mysal üçin yzgider bir gün gatnaşyp bir gün gatnaşmasak hiç hili peýdasy ýok sebäbi sapaklar yzgiderlikli gitýä we birinji tapgyryny öwrenmän ikinji tapgyryny öwrenmegiň hem kän bir manysy ýok şoň üçin biz moderatorlar tarapyndan eger aktiw gatnaşmaýan adamlary grupdan çykaryp bileris şony öňünden duýdurýas şoňa görä eger hakykatdan hem öwrenesiňiz gelýän bolsa gatnap öwreniň soňam Eger isleseňiz, birinji tapgyryny goýberseňiz, kursuň ikinji tapgyrynam okap bilersiňiz. Nähili öwredýäňiz diýipdirler. Muhammetgeldi, sapak geçýäňizmi, töleglimi ýa-da mugtmy diýýär. Muny ýaňy zat webinarymyzyň başynda agzap geçipdik. Kursumyz iki bölege bölünýär. Birinji bölegi mugt, ikinji bölegi tölegli. Sebäbi ikinji böleginde has Eýnşteýni öwrenýäňiz we has çylşyrymly zatlary öwrenýäňiz. Bu size hany görüp bilmegiňize zat bererde kömek eder. Sebäbi birinji tapgyrda eýýäm biziň tutorymyzyň okadyşyny görersiňiz. Eger göwnüňizden tursa dowam edip ikinji tapgyrynam okap bilersiňiz.
Asyl ýaňky mekdep sanam çetde öňküden. Ýa başga nähili okadýaňyz? Indi men ýaňam aýdyşym ýalak, praktika köp edip ýörün. Meselem, özüm edip görkezerina, ýaňky aýdyşy ýalak, çaga elini tutup öýredýäň diýýär. Şol ýalak edip görkezmeli, näme etmeli, nirde hemme zady, ýaňky şu meselem birinji tapgyrda näme öwrenýän bolsak, hemmesini Ýaňky ýaly-da, meselem, praktika edip görkezilende, ýaňky audiensiýa sözi nädip, nädip etmeli, strategiýa nädip ýasanmaly, brending, pers, hemmesini bir özümiz ederis. Diyjek goýanym, menem siz bilen deňlikde bir zat ýasaryn. Masalan, men blog ýasaýan näni, şu blogy, blogy ederin, a siz öz sahypaňyzy edersiňiz i şoň üstünden işläp-de görkezerin-ä. Sebäbi menem belli bir ýagdaýda siz bilen bile, ýaňky öz zadymy döredip, noldan döredip, siz bilen işläp, ýaňky öwrenip, görkezip, eden işlerimi öwretjek, görkezjek bolýan-da. has ýaňky düşünikli aňsatrak bolar ýaly.
Soraýan sorag gelipdir Muhammet geldi. Siziň pikiriňizçe gowy ýöredilýän instagram sahypalara meselem getiräýiň diýip. Hum.
Gowy ýöredilýän instagram sahypalar. Indi tanymam men Türkmenistanda diýeýin gowy ýöredilýän instagram sahypalardan Hi Aşgabat diýip bir sahypa bar. Erkäýewa Bir grafik dizaýner bir gyz bardyr. Şoň sahypasy has gowy ýöredilýär, meň pikirimçe, kontent ýagdaýyndan. Today Aşgabat diýip bar. Ýaňky afişalary goýýar adatça. Olam, ýalňyşmasam, Arketek diýişýän bir oglan öýdýän. Eýesi. Indi näme üçin şolar? Sebäbi belli zada-da kontent orginal kontent-dä. Meselem diýeli, belki hiç wagt pikir edýändirler, TM Limited diýip sahypa bar, ýa gowy sahypa diýip. TM Limited ýaňky adamyň suratlaryny goýýarda. Asyl şu gyzykly tema, hiç kimiň kritika ýok, ýöne köp türkmen sahypalary şu beýleki adamlaryň suratlaryny goýup, ýagny ýedi müň, sekiz müň ondan meň. Gaýdýaýam paýyň, görýän bolyn, bolanok şu ýagdaý diýýän ýatan çalyşmaly. Şol sebäpden hem özümem ýaňky meýsança sahypama şonuň soňuna başladym-da, adamlar gaty şuňa köp üns berýär welin, ünsi ünsi almalyny, gowy zady çekmeli diýýän-dä, öwrensinler, sebäbi başga dillerde şeýle sahypalar, gowy sahypalar bar. Biziňkiden az. Indi Türkmenistan sahypalaryndan şol iki mysal şumat ýadyma düşýänler-de, meselem, meniň follow edýänlerim. Beýlekileri men follow edemok, yzarlamok. Şu ýagdaý bar.
Ýene bir tutorial sorag etdim. Plan programmalaryň linklerini paýlaşyp bilersiňizmi? Figma we Adobe Illustrator programmalaryny diýen. Men fikrimçe bular Google-a ýazsaň çykar. Ýagny Figma diýseň hem, Adobe Illustrator diýseň hem programmalar çykar.
Bular hawa. Paýlaşmak gerek bolmaz diýip pikir etýän. Ýoňslar ýaly sor. Sapaklar nirde we hepdäniň haýsy günleri geçiriler diýýär. Ha, gyzyk sorag. Indi Google formaty diýen goýup, Google formy da goýupdyk. Pes beripdirler köp kişi. Ýedinji gün, altynjy gün, üçünji gün we birinji gün diýipdir-dä. Indi häzirki ýagdaýda meselem altynjy gün, ýedinji gün etsem bir hile bolanka diýýän sebäbi Ýa-da öýüşdirilse, meselem, şu gün altynjy gün bolsa, ondan ertire çenli öýüşdirip geçmäliň. Yssa gara bolmasyn diýenler. Şonuň üçin birine hepdäniň başynda edeli, naprimer diýeýin, ikinji gün i beýlekinem ýedinji gün. Ýöne ol belli bir finalnyý netije däl-de. Ony nesip bolsa kurs başlamazdan öň belli ederis. Hemme hemme hemme adamlaryň girizen ýaňky danlaryny Her her kimiň öz isleýän gününe göre göreris biz şoňa görä hereket ederisdä. Meselem telegramda aýdylar hökman bir hepde öňünden ýa. Gutlug
sapak haçan başlandy hormetli gelne? Bilkis öňem jogap berensiňdä ýene bir ýatladaýaly. Sapaklar indi näçe ýene iki hepde nädip bolýar? On üç bolýarmy? Käbir göreliň kalendaryň. Hawa. Hä, on iki bolýan eken. Hawa, bir hepdeden köpräk wagt bar-da ýazyljaklar üçin. On ikisine başlaýar-da, on ikinji iýulda. Hä.
Turniriň bahasy näçe bolarka diýýän. Häzirki wagt bahalar Aýdyp bilemzok, birinji tapgyryň soňunda, nesip bolsa şoňa ýakyn wagtlarda ýa ikinji tapgyryň bahasyny aýdarys öňünden. Ondan başga, ondan başga. Näme pikir etýäň Muhammet geldi? Kyrk üç adamdan häzir, meň pikirimçe, elli adama çenli köpeler. Ýöne okajaklaryň sany şolardan näçesi dowamly gatnaşar diýip pikir etýän. Indi
ýaňky geçenki kursdaky tejribelerine ser salsak. Indi geçenki kursda meselem men grafik dizaýn kursyny soň UI UX dizaýnymy etdim-de. Ondan şol topar bardy, meselem bäş okuwçymyz, bäş-alty okuwçy. Şolar gowy gatnaşdylar. Beýle bardy öýşer nemedip. Gije Gaýyngadym ilki başdan, ýaňyça ýuwaýýerek başlandan soňuna çenli podýazd gördükde, özüm gördüm ýaňky öwrendiler, nir nämäň nire, ýaňky ýuwaýýueks nireden nämesinlere ýetirilip bolan üçin äpler, web dizaýn, ýuwaýýueks ýuzer eksperiýens, meselem, gözläp bilersiňiz. Şony has gowy öwrendik-de içgin. Indi şol şol şoňa şoňa baglanyp jogap jogap bersem, meniň pikirimçe öwrenjekler öwrenýär-de. Eger şu elli sanyň içinden diýeli, meselem, ýigrimisi ilki başda gowy üns bererler, öwrenerler. Belli bir ýagdaýda, meselem, on sanysy düşünse-de, meselem, şu kontent dizaýner meniň bir wagt beräýjek, özümi ösdüräýjek ugrym diýip özleri hasap edýän bolsalar, meniň pikirimçe gowamyka diýýän. Sebäbi. Asyl tutur üçin-ä beýleki tuturlaram bilýändir. Näçe okuwçy az bolsa, şonça gowumyka diýýän. Belli bir indiwidual işlemek üçin-ä, meselem, men diýip bilýän-de bir zady, şun sen şuny düzetmeli, näçe düzetseň gowuga, meselem, görkezip bilýän. A, meselem, elli sany adam bolsa, men her hemme kişiniň işini düzedip, şuny görkezip bilemok-da, praktikada. Şony diýjek bolýan-a, sebäbi UI UX ýadyma düşýär, meselem, bir okyjyny edem bolsa, şony näme üçin çalyşmaly, şuny näme etseň şeýle bolar, şuny näme etseň beýle bolar diýen ýaly köp çykdy-da, şony has düşündirdik, şonuň üçinem okyjyda öwrenip, şony çalşyp, hä diýen reaksiýaň özi, öwrendiň, öwrendiň reaksiýasy-da, meselem, bir zat ýalňyş edipdiň, şony öwrendiň täze zatda. Şony has çykyp gazanmak üçin, meň pikirimçe, on bäş, alty, ýedi okyjy has amatly. Ýöne asyl o diýdigim, hemme kişi çykly çyksyn diýdigim däl-de, öwrenjekler hökman galsyn. Bella bizi wagt tapar sähediň kontent dizaýny meň özüm meň özüm edeýin diýip eden eden eden zadym dälä gowy görüp eden zadym aslynda tapdym öz sahypamy edeýin başlaýyn öz zatym paýlaşaýyn aslynda men hä pul bar ekenini men pul barynda bilemokdym da şul ugurda asyl şuny ýada işläp bolýanyny men diňe öz sahypamy öz instagramymda açaýyn bir gyzykly zatlar paýlaşaýyn diýip de şondan öwrendim. Haçan mundan soň uje öwrenip beýle zadada ýolda gidip barýarkaň öwrenýäňdä meselem ýolda ýöräp barýaň satrykda tapýaň diýýä şolar ýaly ýagdaýda şonuň üçin her kim özüne gyzykdy özüne wagt berip näjik ugry bolsa hökman okasynda gazyny tapypdyr beýle zadada özüne wagt aýrypdyr. Hawa dogry aýtýaň bu bäs möhüm ýaňam gowy belek geçdiňdä adam sany näçe az bolsa tüýtürçin gowy diýdiň Eger ikinji tapgyry tölegli bolan ýagdaýynda näçe adama hukuk gadyp bilersiň kömek ýaly belli bir limit bolarmy seň üçin? Meň pikirimçe limit bolsa gowy bolmkady ýany ow on adam diýeli on gowy gowy netije almak üçin ne kursdan on adam gowy bolmkady.
Olardan, mysal üçin, birinji tapgyrdakiden on adamdan köp bolan ýagdaýynda kim birinji tabşyrsa, şo girýärmi ikinji tapgyra? Şo barada edersmi? Ony
Meselem, biz iki hurdan edip bileris da.
Eger on adamdan köp bolsa, mysal üçin, on bäş

Ondan başga soragyňyz bar bolsa sorap bilersiňiz. Kursa degişli bolsun. Ýolöwezi degişli, Muhammet Kella degişli soraglaryňyz bar bolsa. Ondan Gatam uzyn edip oturmaýla. Webinarymyzda gysga bolsun, belki soň ýene biraz gysgadarys. Gysgaldyrys, sebäbi ýarym sagatlyk wideony hiç kim görmez diýip pikir etýän men özüm.

webinarymyzy Sahrandy ders, save eders. Eger soragyňyz bar bolsa-da, başga soragyňyz bar bolsa, ýanky linkden Telegram kanallaryna geçip sorap bilersiňiz. Şu taýda biziň kompýuterimiz kömek geldi, aktiw soraglaryňyza jogap berer. Iňlisçe bir günüň içinde. Men registr edip bilemok diýýär. Nirä registr edip bilemok? Häzir barlap göräýiň formy. Kursuň formy açykdyr. Ýapmadym. Formy açyk men şu wagt özüm barlap gördüm. Telegram kanalyny barlap göräýiň. Oňada girýär. Haýsy forum açylanok size? Kontentler näme hakynda bolsa has gowy. Meň pikirimçe özüňize bagly aýtýan komersiýaly kontentler näme barada olar özleriniň gowy görýän kontentlerini döretýärdiler öýtýän ýalňyşmasam. Hawa hawa ony uje ýaňky sapagyň kursuň dowamynda ederis belli bir sapak soň üçin bolar meselem eger gowy oýananyny etmeseň Hiç çykmaýar sypanar. O ýaňky diýşiňiz ýaly, men başga bir, başga bir adam sahypasynda bir zat gördüm. Aslynda iňlisçe bolsa, men şony kopýa edip iňlisçe türkmençe etjek diýýär-ä. Şu ýagdaýa bolanok. Ter, terjime etmekde. Aslynda özüň nämäni gowarýan bolsaň, meselem, men mysal getirerin, kursda-da, naha, meselem, naha, men nahar üçinem gowarýan oglanlar. Men açardym, wagtym bolsa, naprimler, özüm wideo düşürip, şundanam reseptler, zatlar özüm barlap görýän-ä köp. Şony goýjak-da, naprimler, I auditoriýaňam meselem öýde oturýan zenan maşgalalar ýa nahar bişirýän oglanlar köp däl studentlere çalt bäş minutiň içinde nädip nahar gurnaňmy nädip gowy nahar bişirmeli diýen soragda naprimýer gyzykly ýagdaý şonuň ýanyna bir zat edip edip bolarda naprimýer men nahar bişirip bişirýän gowy adam bolsam i beýlekilerem özüne görä onam hökman gürleşer sapakda hökman gürleşip bolar şeýle aktiwnost hökman gerek şo ýagdaýda Pikir paýlaşmalyda, meselem, Men ýa-da saňa diýerin, Men robotika bilen gyzyklanýan, şoňa sowady halypaçak diýsem, sen halamasaň, ol halamasa, bu halamasa, peýda ýok. Meselem, Türkmenistanda şu trend däl şu mahaly. Köp wagt çeker-dä. Şoň üçin hem gürleşmeli-dä, naparmler, hä, biri maňa gelip diýer, Men kitap taryplaşjak. Okan kitaplarymyň böleklerini bölüşek diýse, men, men iki, üç elim bilen baryp, saňa kömek edeyim diýjek. Meselem, kitap okýan gowy ýa adam-da. Şonuň, şoňa sproska. Şoň üçin şonam hutda maslahatlaşarys, kosumda.
Beýtelse diýse öz gowaýan adyňyz barda bolar kontent. Mene sabyrsyzlyk bilen garaşýan onda näme sizede Muhammet geldi üstünlikler okuwçylar sizede üstünlikler hemmäňiz sagamanja öwreniň geljegiň pärleri bolan kärlerden biri nesip bolsa hemmäňize üstünlik arzuw etýäs işiňizde okuwlaryňyzda üstünlik hemraňyz bolsun.